Оннукун сэрии кэмигэр ол уоттаах эһиги сылдьыбыт дьоннор үлэ буолуга сылдьыбыттар. Тыыл, тыыл бэтэрээннэрэ билигин тыылга үллээбит оскуола оҕолоруттан саҕалаан улахан дьонноругар тиийэ, кырдьаҕас дьонноругар тиийэ оҕо дьахтар барыта ити кыайыыны кыайыы чугаһыырын, кыайыы кэлэрин уһансаннар бары Бары кылааттарын ыланнар кыайыы буолбута диэн этиэххэ наада. Тыылга хаалбыт элбэх дьону урукку өттүгэр ахсаана киллэрбэккэ дьыллаттар дьигин кэннин ахсаана киллэриллэр кинилэр кинилэргэ чиэс-бочуот Уонна өйдөбүнньүк хаалыаннаата. Кинилэр оҕолоро, сиэннэрэ, туохтара бары саныы, өйдүү-саныы дьылларын курдук гына. Уонна кыл хонук уһаанскаҕын айы, холору херии бэтэрээннэ диэки киһини нэһилиэкпитигэр уже ким да хуох. Онньынан күн аайы ээ туох баран иһэр.

куһаҕас кэми түспэккэ диэн дьону кытта тэҥҥэ үлэлэһэн улахан дьону кытта улааппыттарга уонна кинилэргэ өйдүү-саныы сылдьаккын. Сэрии хонуутугар барбыт уот кыргыһыыга сылдьыбыт, суроо оһуох үппүт, Уонна эһиги хомуутугар охтубут уонна төннөн кэлэн кэнийи кэмҥэ бу олохпут туораабыт эрии бэтэрээннэри барыларын өссө түгүл биир мүнүүтэлээх чуумпуруу биллэриэххэй

Киниэхэ анаан Харбалаахха сүрдээх үчүгэй музей-куоҥ кыттарыллыбыта уонна манна нэһилиэктэр иһин элбэх ыалдьыттардаах улахан бырааһынньык буолан ааста. Биир улахан бырааһынньыкпытынан болар биһиги нэһилиэкпит сүүс сылын бэлиэтээтилэр. Манна эмиэ сүрдээх үтүө тэрээһиннэр буолан аастылар. Ити курдук быйылгы мин ханыахпар быйыл араас түмсүүлэр буолан астылар. Ол курдук түөлбэлэр түмсүүлэри тахсаһарыттанар сүрдээх элбэхтик. Түөлбэннэн түмсүүлэр концерт көрдөрдүлэр. арааһынай мероприятиялар буоллулар. Итиннэ биһиэхэ холобура төһүү күүс буолбут нэһилик олохтоохторугар махтал буоллун. Ааспыты кырдьаҕаларыын кынаҕа эмиэ сүөгэти кэлэн биһиэхэ көмөлөһөн, ыллаан туойан барбыта үчүгэй махтал буоллун. Ити үрдүктэбис тэҥҥэ хаттаха киһи хаһан да кыддьыбат дии саныыбын сөп. Билигин мин аҕырды тылы биэрэбин биһиги Михаил Андреевич аатынан оскуола директорыгар Дарья Николаевнаҕа, музыкальнайын Гаврил Иванович Пелевниеҕа. Сөр өссө төгүл үтүө күнүнэн хабаастыбылаах үлэ Кыык бүтэрэллэрэ, эһигини баргытын уонна тустубут бары нэһилиэк олохтоохторо, эһигини баргытын бу улуу кыайыыбыт сэттэ уон үс сыллаах үбүлүөйүнэн өссө төгүрүтиитик истиҥник эҕэрдэлиибин көҕүллэр. Оттон оскуолабытыттан туруттан билиллэрдэхпититтэн ааспыт нэдиэлэҕэ Михаил Андреевич төрөөбүт күнүгэр ыам ыйын бэһис күнүгэр ити оскуола отчуоттуур концерта буолан ааспыт аһыллата буоларын курдук. Онон ол Нөмиэр бүппүттэн итиннэрдэхпит оскуолабытыгар быйыл сүүс оҕо үөрэнэр. Оскуола биоһун үлэһиттэ биирдии оҕоҕой биирдии үс далга килии оҕо тиксэр диэбит курдук оҕобут ахсаана хайа сөп. Оттон уонна Оттон ол үс сылдьар иһиттэн сүүрбэ аҕыһа пиэт үлэһит буолар. Каадырынан төлөҕө хааччыллан олоробут. Үлэһиттэрбит, специалистарбыт бары бааллар. Быйыл оскуоланы уону соҕурбут эрээри сылдьар. Этиини туттарыахтаахтар. Кылаастарын салайааччыта Платонова Саргылаана Семеновна. Онтон тохсус кылааһы уон биир оҕо бүтэрэр. Кылаастарын салайааччыта, э, тохсус кылааһы сэттэ оҕо бүтэрэр. Кылаастарын салайааччыта Никифорова Ульяна Николаевна. Төтүһүл аайы оскуолабытыгар илии туттарыыта диэн туохтара уларыйан иһэр быраабылалара быйыл эмиэ арыый уларыйыылар киирбиттэрэ. Оттон хайытын муҥун кырдьык эдьиийэ буолбута ыраатта, ону оҕолорбут син үөрэннилэр эдьиийэ диэмҥэ, ол гынан арыый уларыйыылар киирэн иһэллэрэ арыый

Үлэбин парга кэминэн баран иһэр, оттон оҕолорбут оскуолаҕа дипломбут диэтим бүтүнэн он үс отличниктаах этибит, алта он бес харчыстаах этибит. Инньэ гынан оттон хаачыстыбабыт эмиэ алта он сэттэ бар үһү. Сөп уонна Арыы иттэн оскуолабыт сылтан хыл аайы арыы объекпыт экспериментальнай ууһулаах буолан арыы тымныы хыл аайы тымныйан иһэр оттон биэннэ капитальдай региона үлэлэһиэхтээхпит онно бииртэн оҕолорбут главное доруобуйа диэн ыланна үлэлэһэтии үлэлэһээри үлэлэһээхит сабыт Сөрүктэ бу бырааһынньыгынан эһиэхэ барыгытыгар улахан махталбытын тириэрдэбит. Эһиэхэ тыл уонна бу бырааһынньыгын аантэлээн көрөн баҕарабын үтүө доруобуйаны, главное доруобуйа буоллаххытына, куруук эһиги оҕолоргут, сиэннэргит, чугас дьонноргут, аймахтаргыт үөрэн кыһаччыахтара. Кинилэр хас биирдии киһи ийэтэ, аҕата баар буоллаҕына куруук үөрэр-көтөр, наһаа үчүгэй чугас дьонноргут, төрөппүттэр бааллара. Онон-монунан бэйэҕитин харыстаныҥ, көрүнүҥ, Үчүгэй баатыр күччү, эһигиттэн эһиги үөрэбититтэн биһиги үөрэбит, эһиги баатытыттан уонна куруук ити бу кыайыы эти бырааһынньыктары саныырбытыгар даҕаны бу оҕолорбутугар кэпсиибитигэр даҕаны маннык тыыл бэтэрээннэрэ бааллар, тэһэрии бэтэрээннэрэ уже оһуохтар, оттон сыл-хонук ааста ыраахта даҕаны Бу виче баҕайы запистар, видеозапистар сохранились-буолан хаалбыттарын көрөн, илиинэн кылаандаҕа махтал, чебатыр ассифровкалата аҕалбытыгар бу маны бу көрө олоробут диики, былыргы маны видео уунан устубуттарын ассифровкалата налыгы үйэҕэ флешкаҕа көһөрөн биэрэллэр, бу төһөлөөх көрө олоробут. ким баҕарар бу мантан бу флешкаттан ылан дьиэҕэ ыалдьа көрүөхпүтэ сөбүтэ дии. Ону дириэри кылаабаҕа ахтаҕын. Түгэр бэйэҕит доруобуйаҥ доруобай буоллун, оҕолоргут эмиэ сиэннэргит куруук эһигини үөрдэ-көтүтэ турдуннар диэн тураммыт Лузгарнай аҕам эрдин тириэрдэбит.

Бүгүҥҥү праздник сүтөгүл манна баар бары тыл ветераннары, ыалдьыттары итии-истиҥэ бэрдэ. Бүгүн эһиги Кремль курдук президенттен ыраах сурук туттубут, эрдэ сурук итини тардыһыыбын. Ити сурук урут маннык ыалларынан биэрэллэр этэ сөп. Сонун мин наар саныыбын. Мин оҕолорум быппыкааһы дьаннар ыйытааччылар. Бу мама, эһэни бэйэни бу президентын билин суругуйтара болой. Аатыгын тупчук чулкай диэллэр. Оны ол суругар яаргын тахтарына бары жаманаан олороллор. Иһигэр туох баар болой диэһэ.

Куруук дьэ ааһан кэлэн баран иһэр буолааччы киһи бу сотрутааҕыта чулуу сылгыһыт буолан туохтан Борисовтан наҕараада ылан турар дии. Бары көрбүккүт, телевизорынан, аха, бу Дьөгүөр төһө да саһараттар эмиэ бу үчүгэй баайтык үлэлии-хамсыы сылдьар. Бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥэ хайаан да тугу этэр буолуохтаах дии. Дьиме, микрофоҥҥа аҕарабын.

Олох сүрдээх ыал аҕата, ыал иһэйэтэ, бүгүҥҥү бырааһынньык итини хайаан даҕаны эмиэ бэйэтин эҕэрдэтин этиимэт.

Улахан дьонугуттан таҥҥа тэмирийэ көһүлдэр. Кырыл түһэрдэ. Ол саас боллааны сир курдурааларыта сирэ тытыыгар оҕуһу сиэтэҕин, оҕу үүрэҕин, оҕус сылгылыыһын күһүн биир оннук буолар бурдук быһыытыгар сылдьаҕын. Ол үлэни эргийэҥҥэ көмөлөһөҕүн уонна дьоҥҥор, от кытыылаах, от мунньуһар. Ол барыта көмө курдук буолар онно.

Бүгүн Кыайыы күнүнэн мин этиитик истиҥнэки эҕэрдэлиэхпин баҕарабын тыыл тыыл бэтэрээннэрин сэргэ оҕолорун уонна парантатиттар оҕолоро оҕолорун уонна мин бу Степан